Demat. Demat.
Setu petra 'c'hoari ganit ? Niverenn.
Pewac'h.
Ran pemp.
Ya.
Ya. N'ouzon ket. Pempvet ran, euh, miz C'hwec'hver daou vil naontek. Me zo tornoz.
Ha me zo gikizik.
Ha kroget vo gant ar c'heleier. Ya. Eus Ete a grog ?
Ah ok, n'oc'h aet-me zo vont da gregiñ gant ur souezhadenn evit an holl, peogwir zo bet un Nintendo Direct a-zu-man oc'h aet da gomz diwar-benn-se. N'oc'h aet un Nintendo Direct a zo bet skignet eus an noz, peogwir oa skeudennoù c'hoarioù difennet dindan triwac'h-la. Ah oui Ya, Et puis, et puis rien. mm, baioneta
tri

Diouzhtu gant Super Mario Maker daou ? Pe bev un dra bennak all a-raok ? Ba me 'meus meus kroget da sellet pa oa Super Mario Yeah. Maker daou neuze. Da ma soñj e kroget gant se. Euh, N'oc'h ket setu be vo un, un eil Super Mario Maker euh, war Switch. N'oc'h euh, ket o mod. Setu, m'eo ket re ret un dra bennak a c'hortozañ euh, spontus, me peogwir euh, bah, 'meus ket kazi evit sevel euh, sevel ur liveo met fentus-tre c'hoari gant liveo an dud all n'oc'h eo? Ya, c'hoari Pascal an hini kentañ profedit war Wii U. Pascal's pegor just a-walc'h an tu krouiñ ba gant filmennoù ke n'hom zanto ket barrek a-walc'h. Aze vo tra ouzhpenn memestra be vo ur bed ouzhpenn fin ur bed Super Mario Trip un avel-se un dra oa ket... Ya, gwir eo.

Ivez un iriaouadenn evit Captain Todd hag e vo posupl c'hoari dazorv aze zo a seblant sympa tre Yep. me gav ma bevo ivez traoù da baeañ ouzhpenn liveoù ouzhpenn peus setu euh, meneget eo bet euh, Marvel Ultimate Alliance tri bonn

Bet oa un toullad memes tra 'vije diskouezet plantajo diski hag a oa emgann hag memes tra e c'hallez lârañ ar vugale a ra d'an emgann ha tout Mais diskouezet 'vit ma enfin n'eus ket gwelet a sell taktikol eus an emgann, eus hennezh zo bet un tamm setu dit ket peder lodenn. A blijit. Ya. Bon, me 'gav fentus istor ar c'hoa- ar skol, me bon n'on ket dedennet muioc'h 'vid-se. Me 'oa iesk udennañ deus Yoshi's Crafted World hag a vo a-benn-nebeut e fin miz Meurzh war c'hoari. Hag be- bez 'zo un tañva war ar Switch. Evid an dud o deus c'hoant ese ar c'hoari dija, o c'hwezh eo ket fall. Hag am eus kejañs met kaoz zo bet deus Deman X Machina. Ba bez zo ur un tañvailh am eus kejañs tamm ebet. Bez zo bet kalzik skeudennoù deus Astral Chain. Ya, neuze Astral Chain, c'hoari da zont Platinum Games. Evit ar re a blij dezhe ar beat-zemol e vo plijus moarvat. Ya, met... Euh... Ya, setu. Hag euh, resitet deus goude e labouren mestrev ar bayantatri. Ya, setu el blan da zev be meneget bayantatri. Ya, morvat doa aon vefe tu de lavar Eh, mais o barreit c'hoariou, mais ni on a sran bayantatri, mm. machin, machin. Modal, euh, Box Boy a zo o tont en-dro. Fez o c'heomad, noc'h Box Boy mi Box Girl. A vo posub prénom ar Switch. a ya da voiañ c'hoari Disney-Tsum-Tsum, Disney-Tsum-Tsum Festival gant a zo ur party game supermokic. Ha Bloodstained Ritual of the Night ivez disket deus ya. nevez. Ya. Doare Castlevania Symphony of the Night. Be vo Dragon Quest Builders daou, yeah. Evit an dud a blij Dragon Quest hag Minecraft. Ya, setu, hag deus kavet plus an hini kentañ.
Hag un toullad skeudennoù eus Starlink. Ya, met o diskouezet e oa Star Fox barzh Starlink. Neuze, ben a fin ur c'hoari a zo du temps déjà, mais ben vo un doare DLC gant Star Fox.
Setu an trewal bez zo diskouezet zo bet ur c'hoari anvet Oninaki a zeblante kefal, me gav. Un RPG japanat, fin, pe ja... ya. Jañs 'm-eus eo an arc'hant-eñ a seblant ket fall, met 'm-eus ket jañs perak. setu a-mod-all ba ya Dragon Quest unnek, un hirio, 'vin ur stumm ultim un tamm war Switch. Padal ur bern tud o deus prenet war PS5 met tout an dud zo prest da brenañ en-dro pur ar sonerezh a vo a galite. Ya, hag e vo
ouais, el doare midi Yeah. eus, ha bremañ e vo ur gwir laz-seniñ. Ya, n'oc'h penaos gwerzhañ c'hoari eo en-dro d'ar memes tud. Euh, ar Rundle zo bet kaoz deus euh, Rune Factory, euh, Bon bez zo unan euh, a vo lakaet war Switch hag unan all a zo da zont. Traoù WC, N'oc'h en eus ket bet kaoz deus Animal Crossing ? N'eus ket.
N'oc'h ket kaoz ebet eus Tetris ninety nine.
Tetris ninety nine a zo ur ur battle royale Tetris war Switch. Digoust evit an dud o deus ar

Hag ya, Link's Awakening zo ur Zelda a galite. Ya, hag ouzhpenn a glaske traoù nevez, zonennoù daoudé ha tout, fin daoudé gwelet da goste. Mm. Bet oa traoù mose, fin tu soa. Ya, bah memes ast c'hoari en-dro da'm soñj ma jamas a chulet. Noc'h eo spi 'm eus fin ket chuiañ wech'mañ. Ha piv oar marteze vo Oracle of Age hag Oracle of Season mestra mod-se. Peseurt-peseurt all zo bet war Game Boy? Se oa ar re pennañ? Ya.
Minish-cap ivez.
Minish-cap.
Mais tu, bezo-tu da lavar e fallfe kaout Forsword war Switch peogwir evel-se e c'hallfe rentrer 3 rig gant pas Joy-Con c'est effet dispar. Ah ya, se n'eo ket ur mennozh fall. Bon, ar c'heñver eo kalz en tu-hont deus euh, deus euh, Nintendo Direct. Mais talc'hit Jones, les Link's Awakening, ça zo super. Ur souezher den hag alité, trugaré. Ah, setu, tamm pedañ. Ma te zo bet traoù go all, mais... Euh... N'hon eus ket dalc'het jañs. Ya, ba se 'oa ar c'helloù pennañ ba forzh penaos. Ya, meneget zo bet Mortal Kombat, traoù echu. Me 'm eus ket soñj zoken. Hmm. Forzh penaos goude Tetris 99 'm eus disoñjet pep tra. Ah ya.
Setu, setu. Ya. Me zo vont da gomz diwar-benn traoù kalz muioc'h Sirius. Bah, tristoc'h, dreist-holl, enfin, kalz falloc'h. Divar-benn ar pezh zo c'hoarvezet gant euh, Activision Blizzard. Euh, nos Activision Blizzard a zo un embregerezh, a zo dreist-holl div embregerezh. Euh, Activision a zo anavezet evit tout pezh zo Call of Duty, dreist-holl, ha Blizzard evit bah, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch. Hag an div embregerezh abaoe kalzik amzer bremañ a zo o deus kendeuzet neuze Activision Blizzard met betek-henn e oa kentoc'h dispartiet an div embregerezh Blizzard ar re ar pezh re Davoise hag Activision memestra. Ha nevez-zo o deus kroget da dostaat muioc'h da skouer bez' zo Destiny daou a veze kavet war ar Battle Picnet hag ar pezh zo Lañser Blizzard kentoc'h, neuze tra ho mod-se. Hag aze o deus divizet d'an daouzek a viz C'hwevrer daou vil naontek neuze skarzhañ tro... neuze eizh dregont eus o implijidi da lâret eo tro seizh kant pemzek den ha tri-ugent. Ha setu neuze... hag er memes mare o deus disklêriet e oa daou vil triwec'h ha gwellañ bloavezh o deus bet hag o doa gounezet daou skej eizh ha tregont a viliardoù a dolar. Neuze e oa dreist-holl un doare ba oa meskaj etre an daou oa un tamm souezhus, fin ket souezhus met dipitus-tre dreist-holl.
Start à comprendre. Setu, imzo skarzhañ tud, Met dispar eo bet ar bloaz fin. Ben Laffin o deus gounezet ar muiañ arc'hant ne oa ket ar pezh a c'hortozent. Da lâret eo mm. doa e c'hortozent c'hoazh muioc'h. Hag dipitet int bet gant Destiny daou da'm soñj. Bez zo bet une afer gant Diablo war, war e zoug neus lakaet al lodennoù da, Da ziskenn traoù seurt-se ha neuze e lâront oh evit ober plijadur d'ar gevranneien an aksioner o deus divizet skarzhañ tud evit diskouez ya setu skarzhañ tud evit en em adaozañ hag ober gounidoù brasoc'h ar bloaz goude neuze se zo penn-da-benn late-stage capitalism un tamm. Lâret o deus neuze e felle dezhe stia o nerzhioù etrezek o c'hoarioù pennañ, neuze da lâret eo Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone ha Diablo. Neuze tud a c'hoari da Hearts of the Stone, StarCraft ha Destiny a vo laouen tre o c'houzout-se. Dreist-holl Hearts of the Stone o doa lâret n'eus ket pell e e paoueze da vezañ ur raktres pennañ hag o doa tennet lodenn vras eus ar skipailhoù diorren. An traoù seurt-se hag Starcraft ba Starcraft daou bremañ zo kazi digoust pep tra neuze ouier ket dreblec'h e za kwa. Ha setu lâret o deus ivez e felle dezhe digreskiñ ar pezh a gouste kalz ar c'hoant dezhe neuze an e-sport da skouer. Ha dud a laboure en e-sport oa dreist-holl tud ba a vere ar gu- ar gumuniezh- ar gumuniezhioù. A-benn ar fin ez eo an dud-se a zo bet skarzhet d'ar muiañ ket d'ar skipailhoù diorren tout marketing traoù seurt-se. Hag embannet deus e felle dezhe mirout skipailhoù diorren evit krouiñ c'hoarioù nevez ha c'hoarioù a zegasfe arc'hant. Yeah. Ha traoù seurt-se. Neuze setu gwelet hon eus bet un tamm war Twitter tud a lâre ba bet oa ur vaouez a lâre oa community manager war World of Warcraft hag e blije dezhi kalz hag e oa he enfin micher he huñvre hag e deus dizoloet oa bet skarzhet just vel-se peogwir ba peogwir ar gevranneien oant ket laouen ha ret oa n'ouzon ket ober un dra bennak evit plijout dezhe enfin setu. Ya n'ouzon ket zoken hag eo bet tamallet gant ar gevranneien un dra bennak pe hag eo just Ha aon hon eus, pas ganit kement e daou vil naontek neuze, e skarzhomp tud a-raok gouzout zoken ma tremeno fall ar blaz. Me 'm eus kajet bet ar santiment-se quoi. Ya, un tamm-se. Neuze ouzhpenn fall, enfin, un embregerezh a c'hone miliardoù a dollars n'a ket fall. Bah ya, n'eo ket possible d'avoir ça. Hag Bobby Kotick zo CEO Activision, eus gounezet zon kepet N'ouzon ket pet milionoù a euroioù pad ar bloaz 'neus gouezet bonusoù ha tout. Ya, n'oc'h ret n'eo ket bez' un dra a zo a ya en dizurzh quoi. Bah ya, c'est ouzhpenn-se ar c'hapitalouriezh.
Ouzhpenn-se
skarzhañ mirout an diorroerien ha skarzhañ tout an dud tro-dro, bah ya, met ma 'neus den beken 'vit brudañ, ober tresadennoù, konsept art ha tout-se 'vo ket mat labour an diorroerien 'vit. An diorroerien n'hallont ket labourat o-unan, quoi. Ya, eskis-se.
N'oc'h gomprenan ket mat an diviz-se. Neuze, ya, ul lodenn eus ar skipailhoù zo bet skarzh d'e Blizzard a vo kemeret gant tuto labourat e Activision. Neuze un doare ivez da dostaat an div embregerezh. Ha bet oa tud ivez o deus graet un dave d'ar pezh noa graet Iwata. pa oa se fall-tre Nintendo gant ar Wii U ha tout, Iwata a divise torrent Drezav e E gopr dezhañ. E gopr evit ma ne vefe ket skarzhet tud. Neuze, setu, neuze Nintendo n'eo ket kennebeut un embregerezh dengarour da netra, mais setu ur skouer eus e c'haller ober traoù memestra hep skarzhañ tud. Just, fin doujañs bras 'm eus evit Iwata Satoru n'oc'h ket gav start ha pezh ran da lârat, mais d'am soñj ivez liammet gant an doare japanat da welet an embregerezh. e-lec'h ma c'he ba penn an embregerezh o wel un tad a familh a rank a zo kiriek un tamm ya n'oc'h
padal er sadouidaned n'eo ket re mose ya n'oc'h ivez un doare un tamm n'eo ket re ret un doare pozitivel a zo gant an embregerezhioù japanat fin ur bern traoù fall a zo liammet gant se met an diviz-se a oa brav ya an disoc'h a oa an dud n'o deus ket kollet al labour neuze

Hag o deus embannet c'hoarioù evel Stardew Valley pe Risk of Rain, neuze c'hoarioù dizalc'h bras memestra. Ha bez' zo tu da lâr Chucklefish zo un triple eye. Da lâret eo ya, un triple E quoi. Yeah.
Evit ober un dave da triple A, a zo an embregerezhioù bras. Setu, neuze n'eo ket Devolver Digital kennebeut, met setu un embanner hag un diorroer bras. E-touez ar re dizalc'h. E-touez ar re dizalc'h. Neuze Wargroove a zo ur c'hoari awenet gant ar c'hoarioù Nintendo Wars. Neuze euh a anavezer e Europa pe zoken e Stadoù-Unanet neuze er c'hornôg dindan an anv Advance War peogwir eo deut e-maez ar c'hoarioù kentañ er c'hornôg e

Met tro-dre-dro, neuze un tamm un tactical doare Fire-Emblem hep ar c'hostez RPG. Ha neuze e c'hornôg e deuet neuze war Game Boy Advance oa bet Advance Wars hag Advance Wars daou ha goude oa bet war DS neuze c'hoazh anvet Advance Wars oa ket anvet DS Wars. oa bet Dual Strike hag an hini diwezhañ tout da vezañ deut e-maez a oa anvet Rise of Ruins penn-ar-mell-se.
a oa a gemere ur skeudenn kalz muioc'h teñval ha sirius ha n'en deus ket plijet d'an dud pegeurdrevas ba a oa atav ur skeudenn milourel tre oa soudarded ha tankoù ha tout met oa un tamm en doare kartoun hag fentus treset manga ha tout hag aze evit an diwezhañ Days of Wounds marteze

Setu neuze Wargroove abaoe n'eus ket bet ar c'hoarioù-mañ-se peger da'm soñj Nintendo evit ober enfin n'eus kaset war-raok Fire Emblem kentoc'h ha zedenn tamm-pe-damm ar memes foran peger eo un tactical met neuze e oa tu da fellede memestra kaout ur gwir c'hoari Advance Wars neuze tud Chucklefish en o zouez o deus divizet ma savomp ar c'hoari-se. neuze un aer speredel da Advance Wars ha da'm soñj zo bet ur bern tud a soñj dezhañ an estrad peger un dibenn-sun lec'h ma eo bet ermaeziet ba o deus restolet tout ar frejoù diorren neuze bremañ on nemet gounit da c'hoant neuze c'est ur berzh bras disbret ar c'hoari n'o deus ket kavet an diviz-se va dreist-holl e klot mat-tre gant gant ar Switch benn ar fin peger e e prantajoù ba koulra bezañ prantajouer me a c'haller ober nebeut troioù hag adkemer goude seurt-se hag ouzhpenn ur gwazi c'hoariet war Game Boy fin an dud o deus soñj a c'hoari war Game Boy ha DS neuze gant al letrinezhoù neuze aze er memestra neuze setu klotañ a ra mat-tre Neuze pal ar c'hoari a zo krouiñ an ennoù gant barzh savadurioù ispisial, fiñval anezho bep tro hag ar pal a zo distruj kastell-krant enebour ha distruj ar c'homandant. Neuze se zo nevez gant Wargroove, distreiñ a rin war se. Hag perzh-dibar Advance Wars keñveriet gant c'hoarioù strategiezh all evel Fire Emblem pe evel C'hoarioù tro-dre-dro all a zo an unanennoù n'int ket just un den met ur strollad ur strollad tud da lâret eo pa kemeront freuzioù e n'eo ket e kollont Panchoufbe met bez' zo unanennoù a vez lâret ha se dalv pa tagont int eh ben int ket ken galloudus neuze se zo ur perzh pouezus-tre evit tout ar pezh zo bet hêrezh. hag a zo disheñvel eus ar c'hoarioù all peger berzh ar c'hoarioù all. Tu a dit tagañ gant ar poent gant an unanenn oa dek dregont buhez hag re ar memes freuzioù. Ah ya. Da skouer. Mm-hmm. Hag aze eo disheñvel evit a-benn soañs. Setu neuze un tamm diaze ar c'hoari. Hag traoù nevez zo bet skonet barzh Wargroove, just a-walc'h, neuze e ar c'homandant, neuze pep... Uh, barzh Advance Wars oa uh, komandanted ivez, Me a veze ket gwelet war ar c'hoari. Bez 'oa just ar pezh a zegasen oa ur galloud ispisial a oa tu da da gas. Neuze se zo bet miret met ouzhpenn da se ar c'homanant a zo unanenn 'vel ar re all a c'hell 'n em gannañ hag a zo galloudus met ivez ma varv e vez kollet ar bartienn. Neuze ret 'vel-se merañ kas kas 'nezhi da d'en em gannañ, met pas e-unan peger all e varvo hag vo bet kollet neuze. Se zo dedennus-tre. Kollet eo bet ivez an tu milourel ar nevez. Aze e kentoc'h Moliac'h, neuze gant Erwanted, gant Ereven, gant gant Klezeoù ha treuzseurt-se. Neuze plijus a-walc'h. Hag un dra nevez, pouezus-tre ivez, a zo bet ouzhpennet. a zo an taolioù eizhik, neuze da lâret eo koukritik, a zo evit pep unan ez eo un doare d'ober un taol a vo gaoudusoc'h gant ar re all, hag evit pep unan eo disheñvel, da skouer evit ar soudard eo ma tag pa m'emañ e-kichen e gomandant e raio un taol eizhik, evit ar c'hoaferien e reont un taol eizhik p'emaint e-kichen ur goafer all. Neuze evel-se e pouezus-tre penaos aozañ an unanennoù evit dont a-benn da ober un taol-aezig peogwir e vo ur splet bras-kenañ. Ha da skouer evit ar marc'heger e rediañ ober e rediañ tagañ un enebour a zo c'hwec'h kazenn Pelloc'h getañ evit ober un taol-aezig. Ar gwareger eo ma ne fiv ket e raio un taol-aezig ha traoù seurt-se. Evel-se a zegas penn-da-benn war ret eo anavezout mat an holl unanennoù evit bezañ gouest da da da da c'hounit kwa. Peogwir-se just a-walc'h a vo a zivizo an hini a anavez ar gwellañ anennoù hag a zo gouest da da gemer da implij nemad a vo a vo trec'h benefin. Bez' eo ur c'houlzad pennañ evit ur c'hoarier ba 'vel ma oa barzh Advance Wars neuze en heuliad a emgannoù a-enep an urzhiataer gant un istor, an istor evit ar poent meus ket echuet met n'eo ket dispar, enfin un tamm doare istor moliac'h ha bez' zo tud drouk o tagañ Ar rouantelezh neuze ret mont da gavout un artefakt bennak eus n'on ket pler, an dra klasel. Neuze marteze e teuio da vezañ dedennusoc'h, mais evit ar poent N'eo ket.
ya, n'eo ket- enfin, n'eo ket dispar. Euh, setu, bez zo euh, euh, ur mod euh, arcade neuze da lâret eo ret euh, ober euh, pemp pe c'hwec'h emgann hepkoll, ha bez' zo ur mod mat-kenañ a zo ar mod puzzle, hag aze e vez lakaet ur gartenn gant dindanennoù un tamm pep lec'h, ha ret eo dit gounit ar bartienn en un taol. Ze ret dit mat implij just a-walc'h an taolioù Isaac evit bezañ gouest da implij an holl dindanennoù evit lec'hañ ar Evit lac'hañ ar c'homandant pe evit distruj ar c'hastell-kreñv. Aze zo plijus a-walc'h hag evel-just zo ul liesc'hoarier. Neuze liesc'hoarier oa zo oa abaoe ar penn-kentañ evit Alben Swords. Dre m'eo tro-dre-dro e veze oa tu da dremen ar Game Boy pe an DS d'an den e-kichen evit c'hoari. Hag war an reoù DS oa tu c'hoari dre internet ivez. Tu oa war ar Dual Strike c'hoari dre internet? Parce qu'elles sont chères. Non, meus ket jañs Bah, war- ganeoc'h, war- meus ket gwet. War an hini goude oa tu c'hoari dre internet, mais bon, oa war DS neuze oa ken, ken nebeut euh, un dra dra extraordinal. Hag aze zo tu c'hoari war internet neuze P et Quick Play da la rede en ep un den euh, dre internet euh, vel-se, a vo kavet e unan. Pe euh, gant mignoned neuze ar pezh zo dispar e cross pla- crossplay neuze e c'haller c'hoari en ep tud war Switch, euh, a c'hoari war Switch pe Xbox. Te zo ar c'hoari.
Me a c'hoariva er vaziater hag em eus ur c'henseurt a c'hoariva er Switch hag e c'hellomp en em gannañ etrezomp, nes zo fentus. Ha dreist-holl eo ec'houbred, da lâret eo asynchrone. Da lâret eo tu zo lañser ur bartienn, unan c'hoari un tammig ha paouez goude ha pep hini a c'hoari ba pa n'eus c'hoant benn ar fin, p'eo e dro, pa c'hall. Ha n'ouzon ket ma zo se war Switch, da'm soñj zo, met war Steam e vez lâret dit, Steam a lâr dit peotadro beus un dra war Steam ha zo graet a-ratozh ha n'int ket implijet gant kalz a c'hoarioù. Met aze e lâr dit ah bah beus un dro d'ober, ket da c'hoari da war groove neuze se zo fentus-tre hag ez a mat tre en-dro. Neuze benn ar fin meus partie-nous meus kroget un nebeud devezhioù zo, n'int ket echu c'hoazh. Setu, se evel-se n'eo ket fall tamm ebet. Ha goude zo ivez ur saver kartennoù a zo brav-tre ha klok-tre. Tu zo krouiñ kartennoù koulzadoù a-bezh neuze gant an istor ha tout. Ya. Ha dreist-holl kartennoù gant darvoudoù a c'haller programmiñ kazimant. Bez' zo tud o deus savet un c'hoari Capture the Flag, bez' zo tud o deus savet un tower defense, enfin tu zo ober ur bern traoù ha n'int ket sañset bezañ c'hoari orin quoi, tu zo ober ur bern bern traoù. Bez' zo tud o deus savet un doare c'hoari penaos 'vez lâret machine à sous. Ah ya, enfin ur c'hoari arc'hant.
Ur c'hoari arc'hant, un doare c'hoari arc'hant ya. traoù sur-se pe ur c'hoari morpion pe enfin d'ober d'un traoù droch setu evel-se bah zoken enfin dija ar c'hoari a zo klok a-walc'h en ar c'houlzad a zo brastre hag on a lisoar hier e zo peadra d'ober met ouzhpenn gant se Da 'm soñj e vo tu da c'hoarierien sevel sevel ur bern traoù dedennus. Neuze, betek ur poent piv n'haller ket da skouer cheñch an hennoù petra emañ se met an diorroerien o deus lâret eo ne soñj ouzhpennañ ober modoù evit ar stumm urzhiataer. Neuze aze vo c'hoazh brasoc'h ar pezh c'hallimp ober. Moarvat vo tu c'hall ober Advance Wars. Bez zo dija kartennoù Advance Wars a zo bet savet gant an dud. Setu. Neuze ur c'hoari diaes a-walc'h eo memestra, met gallout a raer cheñch an diaester hag a-benn nebeut vo embannet ur patch gant gant Chucklefish evit kaout ba livioù diaester disheñvel rakjedet. hag an tu da enrollañ e-pad ar bartienn. Neuze lâret eo ma vez kollet e c'hallan distreiñ da lec'h on enrollet, ar pezh a laka c'houi da vezañ aesoc'h. Met e vo ket tu tapout ar rank uhelañ ma vez graet se. Ya. Vo ket tu kaout ar rank S hag a zo ar pezh a glask ar gwir c'hoarierien hardcore. Setu. Mat-tre.
Euh, bremañ 'vo achuet gant an traoù ouzhpenn pezh a reomp ba n'omp ket o c'hoari. Ya, Petra 'rez-te pa vez ket o c'hoari? Ba, krog me'm eus komzet kalz. Ah ya gwir eo. Ba me, a-wechoù, e lennan levioù bannoù-treset. Hag ar wech-mañ 'm eus lennet ul lef anvet Les petites cartes secrètes, a zo ul lef moutik-tre, zo bet skrivet gant euh, Anaïs Vaché. N'ouzon ket ma 'vez lâret da'm soñj 'vez lâret 'vese, met skrivet d' e E-Z. treset gant ur plac'h anvet Cyrielle. A-benn ar fin e istor daou vugel, ur breur hag ur c'hoar, hag o zud a zisparti. A-benn ar fin pep hini a chom gant unan eus an daou, ar mab, a ra gant an tad, hag ar verc'h a chom gant ar vamm. Re pouezus eo, met tremen ra an istor er bloavezhioù dek ha pevar-ugent, n'allont ket N'o deus ket kalz doareoù da gomz estreget ar pellgomz hag uh... Ur minitel Ya, gwirel ne reont netra gant ar minitel. Fin bon. Euh, n'oc'h aes krevañ kartennoù post quoi an eil d'egile. Uh, n'oc'h alef a zo zavet pe zo uh, bah, gwelet vez pep hini o vezañ an traoù er skol ha tout-se hag goude-se vez gwelet ar gartenn post lec'h ma kont ar c'hoar vihan e er skol n'a ket tresañ a ra un dra zo c'hoarvezet ganti er skol ha tout-se. mammig n'a ket mat, nanananan, hag ar breur o respont ar gartenn deus he resevet digantañ ha tout-se n'oc'h n'eo ket fall, tamm ebet. Goude-se da ziwall evit ar vugale peogwir zo ur bern fazio e-barzh al lizhiri evit bezañ revel deus ur gwir lizher skoaz skrivet gant ar bugel. Setu. me 'm eus kavet fromus-tre. pezh 'neus plijet din e oa bennafinad ar vugale a oa memes remziad ha ma hini peger eo tremen an traoù ar bloavezhioù da kepeuregen oc'h e oa c'heñvel eus ma bugaleaj-ni ha pezh a c'hoarve e-barzh. Oc'h e oa plijus ha fentus. Gwelet traoù a seblante un tamm ba heñvel eus pezh 'm eus-me bewet. bewet. Setu oc'h eo ul lef treset fromus ha plijus evit an dud pe tro Tregoñlab evit ar vugale. Erfin tout e o deus gwad un doare evit-se e gintor evit ar vugale memestra o deus displeget bennafi penaos e laboureint pep hini. Oc'h en isversel arabe setu se zo awenet gant ma bugaleaj pa oan e vakañs o ti ma mamm-gozh, gwelet e vez skeudennoù dionti ha tout se. Serial a lar ba me adrez goude-se skanañ ar paperoù nann-nann-nann fin displegañ 'reont penaos o deus labouret evit sevel an istor. Oc'h e c'hall bezañ dedennus evit ar vugale pe evit an holl gwelet penaos e vez savet l'effort de tressette. Setu. Un aezvezh-se em eus gwelet Dianot dija da'm soñj labour gant François Descraques. Ya, da'm soñj ivez. Super ec'h mañ gwelet. Ya.
Me zo vont da gomz diwar-benn ur stirad anvet Titans peger am eus sellet se un tamm peger moa netra da sellet neuze em eus soñjet eh, petra zo deut demez war Netflix nevez-so. Neuze Titans a zo ur stirad neuze savet gant Netflix hag a zo ul lodenn eus ar stirajoù DC Comics. Divhar neuze ar c'homiks a oa anvet Titans pe Teen Titans, hag a zo bet anavezet e Frañs dreist-holl gant ar stirad adrevanet war France 3 anvet Teen Titans. Bremañ a zo bet savet Teen Titans Go, hag a zo un doare muioc'h kartoon ha fentus eus Teen Titans. Setu neuze ar stiraj-se 'vez heuliet Robin, Raven, Starfire, Beast Boy ha Cyborg. Neuze aze evit ar bloavezh kentañ war Netflix n'eus ket Cyborg. sañset, deus ar pezh 'meus komprenet 'vo skinnet ur spin-off anvet Doom Patrol hag aze 'vo vo diskouet Cyborg hag a teuio goude 'barzh Titans. Mais setu un tamm un origin story evit ar poent, heuliet 'vez neuze Robin, Starfire, Raven ha Beast Boy zo un tamm o dizoleiñ gallouzoù. Neuze Robin a zo Dick Grayson ha Robin kentañ barzh Batman a zo aet-kuit eus Gotham. A zo aet-skuizh gant Batman, neuze tout an istor a zo dedennus a-walc'h hag a van an darempred etre Robin ha Batman a zo a zo dedennus a blij just d'he liañ. Starfire, Tre Gira neuze n'eo morse galvez Starfire peogwir deus Skullet he memor. Barzh ar stirad, neuze Coriander he anv, ha neuze n'eo ket n'eo ket stiet ar stirad warni bennafi ne vez ket gouiet kalz a dra diwar he fenn. Dreist-holl war Robin hag Rachel neuze a zo a zo Raven, he anv gour ar rozez, met aze vez ket vez galvet Rachel. bewech. Ha bisboy neuze a zo a vez zo gouest da d'en em dreuzfurmiñ en un tigr. Evel am eus lâret eo stïet war Robin ha Raven pe Rachel dreist-holl. Moarvat e vo desket muioc'h diwar-benn Beastboy ha Starfire er bloavezhioù da zont. Ha me 'm eus gavet 'oa Plijus a-walc'h memes traoù, al lodennoù torr-penn hag leun a glichezoù hag bezañ tudennoù a zo dedennus, met lod all a zo un tamm tudennoù kliched torr-penn, neuze n'eo ket plijus bepred. Fentus eo gwelout ha bezañ un nebeud cameo gwelet vez gourarozed disi all, ne spoilin ket, met setu gwelet vez setu ha meneget vez Batman, vez morse diskouezet Batman. pe just a-bell ha tout, enfin n'eus ket, n'eus ket aktour a c'hoari Batman, mais meneget vez kalz vel-just peogwir e vez kaoz eus Robin. Euh, bah da welet ma blij doc'h euh, ar stirajou Gwarozet hag euh, ar stirajou DC d'am sonj pezo traoù de Denus memestra keñver ar bed DC, même kavel 'neus. Zo ket ba n'on ket ar fana eus ar c'homics. dre vras. N'eo ket dreist-ordinal, met na fin na marteze c'hortozen un dra bennak a cheñche muioc'h ar stirajoù gwarozet, met benn ar fin setu ar stirad gwaros hag unan d'ici neuze un tamm ultra dark ha tout. Fin fent zo memestra, mais setu d'ici zo... Enfin, n'eo ket memestra à Marvel, quoi. Kalz muioc'h... a klask a reont bezañ muioc'h dark ha tout. Très vras. Setu. Bah, très.
Bon, bah, setu. Evit niver an miz C'hwevrer, kenavo. Kenavo.